Һәм барлык олуг мактаулар, барлык хәмед сәнәләр бар Аңа гына булсын. Безгә, адәм балаларына, кешеләргә һәм галәмнәргә рәхмәт йөзеннән җибәрелгән, бар яктан да үрнәк булган Коръән китабы буенча яшәп күрсәткән сөекле пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңел түрләребездән чыккан салаватларыбыз булсын. Кадерле газизләрем, дин кардәшләрем, абыйларым, апаларым, милләттәшләрем, ватандашларым һәм Аллаһ йортының Мөхтәрәм кунаклары. Әлхәмдулиллә, Аллаһ Раббыбыз безне кешеләрне һәм җеннәрне бары тик аңа гына гыйбадәт кылырга яратты шушы дөньяга, халык кылды шушы дөньяга безләрне. Бары Аңа гына гыйбадәт кылырга ничек ул? Коръәни Кәримдә әйтә, Бисмиллаһи рахмани рахим, "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун". Халык кылдым кешеләрне һәм җеннәрне бары миңа гына гыйбадәт кылырга, ди Аллаһ Раббыбыз. Һәм монда шушы аяттә без ике сорауга автоматом җавап алабыз. Ни өчен без бу дөньяга килгән һәм нәрсә эшләргә тиешсең без бу дөньяда? Ике сорауга бер аятта җавап, әлхәмдулиллаһ. Һәм кардәшләрем, әлхәмдулиллаһи шөкер, Аллаһ Раббыбыз аңа карата гыйбадәт кылуның юлларын Күп кырлы кылды. Күп кырлы. Әлхәмдулиллә. Һәм шуңа күрә гыйбадәт дигән төшенчәне без ниндидер бер кысалар белән генә чикли алмыйбыз, чөнки Аллаһ Раббыбыз Аны төрле-төрле кылды, әлхәмдүлилләһ. Һәм күрсәтте аның ысулларын безнең сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм аша. Әлхәмдүлилләһ. Шуңа күрә җәмәгать гыйбадәт кылу ул мәчеттә генә ятып, намаз укып, Коръән укып, тәсбих тартып, сакал үстереп, яулык киеп кенә түгел. Юк, ул аерым бер төре. Әмма бар бүтән аның төрләре. Һәм шуның бүтән бер төре турында сөйләшеп китәсем килә бүгенге вәгазебездә җәмәгать сезнең белән. Искә төшереп. Нинди төр соң ул? Һәм әйтергә кирәк, әлеге гыйбадәтнең төре ул Аллаһ Раббыбызның хакыннан соң икенче урында тора субханаллаһ. Икенче. Нинди гыйбадәт турында сүз барыр соң бүгенге вәгазебездә, җәмәгать? Әлхәмдулилла, Аллаһның рәхмәте шиксез. Һәрбер адәм баласын Хәрбер мәхлукатын Аллаһ Раббыбыз шушы дөньяга ата ана аша китерә. Ата ана үзенә күрә бер ишек булып тора шушы дөньяга килергә. Адәм баласының бүтән э, җәнлекләрнең Әлхәмдулиллә. Һәм һәммә безгә дә игълан булгандыр инде э, безнең якшәмбе көнне халык ара әниләр көне уза. Аналарга багышланган. Бар тагын бүтән бәйрәм ул да булса, хатын-кызларга багышланган. Шулаймы? Әмма әлеге датаны багышлаганнар бары тик ана кешеләргә. Кайсылар инде хәзерге вакытта ана яки ә, бала көтәләр. Һәм җәмәгать чынлап торып та бер көн эчендә генә Аналарыбызга карата без рәхмәтебезне, аларга карата мәхәббәтебезне күрсәтә алырбызмы? Юк, әлбәттә ки. Шушы бер-ике көн Ике бәйрәм арасындамы, ике бәйрәм көннәрендәме без аналарыбызга карата нинди мәхәббәтне, нинди хөрмәтне күрсәтә алыйк? Бер-ике көндә, субханалла. Тормышыбыз җитмәс, исәнлегебез җитмәс аларга карата мәхәббәтне һәм хөрмәтне күрсәтергә. Бүгенге вакытта, кардәшләрем, яшьләр арасында ата-аналарына карата мөнәсәбәткә килгәндә бик аяныч күренешләр күрергә туры килә. Бар балалар кайсылары ата-аналары белән гомумән аралашмый. Элемтәсен өзә. Бар шундыйлары кайсылары аралашса да бик әче сүзләр белән генә аралаша яки теләмичә. хәтта ки бар мыскыл итүчеләре субханалла кул күтәрүче балалар аллам сакласын андый балалардан һәм оныклардан субханалла бу бик аяныч күренешләр җәмәгать бик куркыныч күренешләр Үзебезнең практикада гына да ике ана белән күрешергә туры килде, кайсылары килде, зарланып, елап, үксеп елап. Берсе улы белән, икенчесе кызы белән интегеп, балаларым өйдән куды дип. Янәсе ире белән яшәргә комачаулый, субханалла. Һәм шундый вакытта әлбәттә ки, жәллисең ана кешесен, әмма шул ук вакытта жәллисең һәм кызганасың әлеге балаларны. Ни дип сорасагыз? Чөнки алар бик, бик, бик куркыныч хәлдә, субханалла. Аллам сакласын алар хәлендә булырга.

Һәм иң әвәл җәмәгать әйтергә кирәк. Һәр беребез монда утыручы, һәр беребез сөйләшә алу сыйфатын, йөри алу сыйфатын, ашый алу сыйфатын ата-анасы ярдәменнән башка өйрәнмәде. Булды шундый вакыт, кайчан без хәрәкәтсез хәлдә яткан идек, парализованный кебек, кечкенә вакытыбызда, кайчан без сул якка булсынмы, яки уң якка булсынмы, әйләнә дә алмадык. Ул вакытта кем безне әйләндерде? Ата-анабыз. Көзән җыерылмасын дип, аркабызны ышкыды, аякларыбызны ышкыды. Кем? Ата-ана. Сөйләшергә өйрәтте, әйдә балам, ә диген, әннә диген, әттә дип, кем өйрәтте? Ата-ана өйрәтте. Әби-баба өйрәтте. Йөрергә, синең бер генә адымыңа шатланып, тәпи тотып, йөреп киттең син, алар күз яшьләре белән шатланып, аннан соң син егылдың, көтеңә утырдың. Ә алар барыбер шатлаганнан, балам йөреп китте дип, синең өчен шатлана иде. Кайсылары сине, син селәгәйләреңне агызып утырган вакытта, адәм рәтле ашый алмыйча, алар сине ашатырга тырышты. Бер дә әйтмәде, син нәрсә бестолковый, ашый да алмыйсың дип. Берничә тапкыр, 10 тапкыр, 100 тапкыр калак кына тоттыртты. Чәйнәп бирде. Ә син барыбер авызыңнан койдың, агыздың, койдың, ә ул барыбер сине яратты, барыбер сине кабул итте. Ата-ана баласына караткан мәхәббәтне без бүтән бер кешедә дә, бер кайда да таба алмыйбыз. Бер кайда да. Ир кешесе дә, хатын, хатыныңмы, яки башка кешеләрме, дусларыңмы, сиңа ата-ана мәхәббәтен алыштыра алмый, юк. Бер качан да. Җәмәгать. Әлхәмдүлилләһ. Шуңа күрә Аллаһ Рәхимле Раббыбыз Куръани Кәримендә Изге Куръани Кәримендә безнең тормыш инструкциясендә былай дип аят китерелә Мигъраҗ сүрәсе 17-нче сүрә 23 һәм 25-нче аятларында Әгъузубиллаһи минәш шайтанир раҗим

хөрмәт күрсәтергә. Әгәр дә син исән чакта ата-анаң картлык көненә ирешсә, аларга карата уф. Уф! дип тә әйтмә, кычкырма. Ә киресенчә, матур сүзләр белән эндәш диде. Күңелләрен җылыттыргыч сүзләр белән эндәш диде Аллаһ Раббыбыз. Карагыз, җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз үзенең хакыннан соң, аңа гына гыйбадәт кылу хакыннан соң, икенче урынга җәмәгать. Унынчы, егерменче, илленче, йөзенче урынга да түгел, икенче урынга ата-анага карата хөрмәтне куя. Һәм ул аларны шикләнми дин белән. Ул әйтми, әгәр дә алар мөселман була калсалар, аларга уф дип тә әйтми. Шикләми. Уйланыгыз. Мөселман булса гына уф дип әйтмә, мөселман булмаса уф дип әйт, кычкыр, кәфер дигән аузы биллә. Кызганыч бар яшьләр яңа гына дингә киләләр дә ата-аналарын кәферлектә Гаеплиләр! Аузу биллә. Синең ата-анаң ул. Синең нинди хакың бар? Аларга шундый әче, каты сүз белән сез кәферләр дип әйтергә синең нинди хакың бар? Син бер тамчы Атаңнан чыккан бер тамчы, нинди хакың бар, субханалла, ата-анаңа карата шулай итергә. Коръән өйрәтә дисәң, аш, укы. Аллаһ Раббыбыз уф дип тә әйтергә ярамый диде. Субханалла. Субханалла.

Миңа шөкер кыл, ди Аллаһ Раббыбыз, һәм ата-анаңа, ди. Миңа кайтырылачаксың, ди. Кайтуың миңа булачак. Миңа шөкер кыл һәм ата-анаңа шөкер кыл, ди Субханалла.

Барыбызга да инде мәгълүм булган шәриф хадис кайсында бер мәлне пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям янына килә бер сәхабә һәм сорый я расулулла я расулулла шушы дөньяда минем иң яхшы мөгамәләгә Кем лаеклы дип сорый. Кемгә карата иң яхшы мөгамәләт күрсәтим шушы дөньяда дип сорагач, нәрсә дип җавап кайтара Расулебез? Синең әниең. әнкәе. Әлеге сәхабә икенче һәм өченче тапкыр Мән суммә, кем аннан соң дип сорый. Һәм икенче, өченче тапкыр да бер үк җавап кайтара Расулебез алейхи вассалату вассалам. Синең әнкәең дип. Һәм инде дүртенче тапкыр гына сорагач, ә аннан соң кемсең дип Расулыбыз әйтте, синең әтиең. Бу бер дә җәмәгать хадистән дөрес аңларга кирәк. Атаның хакын төшерми ю. Әмма күрсәтә анага карата 3 тапкыр атага хөрмәт күрсәткәндә 3 тапкыр күрсәтелергә тиеш анага карата. Чөнки ул көчсез, ул хатын-кыз. Ул игътибарга һәм хөрмәткә тагы да лаеклырак. Субханалла. Икенче бер хадис Шулай ук пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлламнән сахабәләр сорады: "Я Расулуллаһ, Безнең рәхимле Аллаһ Раббыбыз каршында иң сөекле эш, иң хәерле гамәл нинди дип сорагач, Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям җавап кайтарды вакытында укылган намаз. Ә икенче урынга куйды, ата-анаңны хөрмәт итү. Ата-анаңны хөрмәт итү иң сөекле эш һәм гамәл Аллаһ Раббыбыз каршында, субханаллаһ. Тагын бер кат игътибарыгызны җәлеп итәсем килә, нәрсәгә әйтмәде, әгәр дә мөмин мөселман булса дип. Юк, гомумән. Кем булуларына карамастан, нинди булуларына карамастан, ата анаңа хөрмәт. Субханалла. Һәм өченче бер хадис, җәмәгать, кайсында Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям яна әлеге хадислар Бухари һәм Муслим җыентыгында китереләләр. Рәхим итеп карый аласыз, таныша аласыз, тагы да өйрәнә аласыз иншалла. Өченче бер хадис, кайсысында Пәйгамбәребез янына бер яшь кенә егет Аллаһ юлында яуда катнашам дип дәртләнеп килгән вакытта

Ул, әйе, я Расулилла, исән, диде. Бар, кайт. Һәм атаң, анаң өчен тырыш, диде. Субханалла. Ата, анаң өчен тырыш, диде. Аллаху әкбар. Менә ул җиһад. Аллаһ юлында ан, ата-анаң өчен тырышасың. Җиһадның бүтән бер төре. Субханаллаһ. Ихтибар. Тагын динне атамады. Әйтмәде, мөселман булса, бар ата-анаң янына кайт та алар өчен тырыш. Җәмәгать. Күрәбез, әлхәмдүлилләһ. Күрәбез, динебез никадәр ата-ана хакын өстен куя. Аллаһ Раббыбыз ата-анага карата мөгамәләтне иң сөекле эшкә керткән, субханалла. Һәм әгәр дә без Игелекле сәхабәләрнең тормышларына да игътибар итсәк, аннан да күп мисаллар күрә алабыз, шуның берсен генә җәмәгать зикр итеп китәсем килә. Әмма аңа кадәр Яшьләр арасында таралган бер тенденция бар. Янәсе анама фатир алып бирдем ки, яки йорт төзедем микән, яки берәр сыйфатлы машина алып бирдем, яки аны нидер утрауга җибәрдем, шунда ял итеп кайтырга бетте. Тәмам, галочка, ата-ана хакын үтәдем, бетте. Все, тиеш түгел. Чынлап та шулай микән? Әлеге сорауга җавап кайтарыр алдыннан менә сәхәбәләренең мисалын китерәсем килә. Һәм аннан соң һәрберебез җавап кайтара. Җавап алачак әлеге сорауга. Бер мәлне Ибн Амар Идарә иткәндә радиаллаһу анһу аның янына бер кеше килә, аның әле аңа килгәнче ул анасын хаҗ кылдырта. Җилкәсендә күтәреп, аркасында. Аркасына аскан анасын, анасы чөнки йөри алмый. Һәм хаҗ кылдырта. Уйлап карагыз. Машалла, нинди изге гамәл. Хаҗ кыла, әле бит анасын күтәргә таваф кылдырта, зәмзәм суларын эчертә, коендырта. Һәм бит анда былай да эссе. Анда болай да авыр. Ә ул нинди изге гамәл кыла. Һәм шуннан соң Ибн Амар радиаллаһу анһу янына килә дә сорый. Әй кадерлем, әйтче миңа. Мин анамның хакын Үтәдем микән? Машалла. Ничек уйлыйбыз, җәмәгать? Изге гамәл кылды. Хаҗ кылдыртты. Күтәреп йөртте анысын, зәм-зәм сулар белән юындыртты, эшертте, коендыртты, сыйпап йөрде анысын. Машалла. Ничек уйлыйсыз, нинди җавап? Юк. Юк. Син ди анаң сине тапканда бер генә әчесен дә әле. Бер генә ыңгырашуын да әле. Капламады, диде, кайтармады. Икенче бер риваяттә китерелә, бер генә тамчы сөттен дә син әле кайтармады. Менә ул аналар. Менә ул аналарның хакы. Менә ул аналарга карата мөнәсәбәт җәмәгать. Шуңа күрә, кадерләрем, без, әгәр дә әти-әниләребез исән икән, Аларга үзебез яки алар үлгәнчегә кадәр без бурычлы җәмәгать. Бурычлы. Шуңа күрә алар исән чакта без тырышырга тиешбез җәннәтле булырга. Җәннәтле. Чөнки алар җәннәтнең ачкычы булып тора җәмәгать. Диннәренә карамастан, кем булуларына карамастан, нинди халәтләрендә булуына карамастан, без аларга карата ихластан яхшы хөрмәт, мөгамәләт күрсәтергә тиешбез. Альхамдулиллаһ. Һәм инде әгәр дә инде бу дөньядан бахилеккә Аллаһ Раббыбызның хозурына киткәннәр икән, әлбәттә ки, үзебез өчен исән чакта алар өчен э, догада булырга. Әгәр дә инде алар мөмин мөселман булып киткән булсалар, җәмәгать, әлхәмдулилла. Мөмин мөселман булып киткән булсалар, алар өчен без догада булуыбыз бик хәерле булыр, аларга карата хөрмәт йөзеннән иншалла, җәмәгать. Әлхәмдүлиллә. Һәм инде әйтеп китмичә булмый, әгәр дә ата-ана әлбәттә ки, Аллаһ Раббыбызга нидидер каршы булган әйберләргә әмер итә икән, әлбәттә ки, андый әйберләрдә буйсыну юк. Динебездә, э, мәсәлән, намаз укыма, ураза тотма ди икән, әйе, әлбәттә, әмма әмма барыбер без аларга хөрмәт күрсәтергә тиешбез, җәмәгать, әлхәмдүлиллә. Чөнки Хәзер аналарын югалткан кешеләр янына барсаң, сорасаң, аның яныңда булса хәзер нәрсә дип җавап бирер идең дип, нәрсә дип әйтергә теләр идең дип сорасаң, күпчелек олы паузага бата. Елап китүчеләр дә бар. Чөнки Күпме хисләр һәм күпме сүзләр, Күпме тапшыра алмаган хатлар Калды ата-анабызга. Шул кеше үзе генә белә. Һәм шуңа күрә, җәмәгать, әгәр дә ата-анагыз мөэмин-мөселман булып киткән икән, иншалла, белегез, алар сезне җәннәттә көтә. Чөнки пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтте, җәннәттә булырсың шул кешеләрең белән кайсысын шушы дөньяда яраттың диде. Ата-анаң янында буласың килсә, моңсуланма. Алар сине җәннәттә иншалла көтә. Тырыш җәннәтле булырга. Тырыш, ашык. Ата-анаңны кочап алырга. Әйтелмәгән сүзләреңне тапшырырга.